Simpatiċi għadha sitcom popolari. Għalfejn segwija simpatiċi? Għax l għat hemm atturi tajbin. U t-tieni idħol ta' programm li r-realtà tal-ħajja ta' kuljum. Nistgħu maħa kollu u minn fudusu sa fil-għaxija. U għandek il-veru atturi bellezza. Programm tal-familja, affarijiet li ġifieri li jiġru fil-familja, le? Għax inħobbu, beda mill-bidu bordiri dan u għaġobni ħafna u nibqa' naraħ. Komedi ħelwa ħafna u. Tal-familja jien niftakar anke l-mamma qabel mietet kont inżommulha kumpannija. Għax narah tal-familja u fuq familja hekk veru jogħġobni. Ismu miegħu umoristiku hu. Hu qisha l-ħajja reali hu ta' ċertu familji. Għax jirrilassani, ma tridx toqgħod taħseb iżommok relaxed u fih storja sabiħa. Għall-familja kollha u jieħdu pjaċir anke t-tfal jarawh. U tgħaddi siegħa ta' kumpanija huwa għalina. Għax fih dejjem fih talima. Huwa programm għall-familja u dejjem xi episodji ġodda. Għax jogħġobni ħafna u jogħġob it-tfal ukoll. U jħobbu ħafna. Għax nħobb pjaċiru li tħaxar ba daħqiet kellek in-nervi tneħħu għomna. Daħqek u ekku fih storja. Fis ħin tgħid flaġija u ġurnata xogħol u hekk tgħid ħanet ħadaħqa u xi ġurnata jibsa. Eh, u interessanti ħafna. U tal-familja, u program li jżom il-familja. Għax joġobni u. Ter relaxation, u ġviri għat bil-qeda u nara. Għet mill-programmi komodiċi li għanna f'Malta u sabiħ ħafna, joġobna ħafna u dejjem naraw anka repetizzjoni, kull darba naraw. Għaw program ta' divertiment, Il-programm tal-familja u għandi t-tifla fissata, anzi. Programm għad-datta tal-familja, jiġifieri l-affarijiet li jiġru ta' kuljum u nieħdu pjaċir naraw u karattri simpatiċi ovvja. Imma x'inhu s-sigriet ta' da' suċċess? Mela naħseb il-suċċess ta' simpatiċi huwa suċċess għaliex il-familja Maltija dejjem rat li familja simpatiċi, jisa l-familja tagħhom. Il-fatt li jisu minn episodju ieħor ma jkomplix, isek mis toqgħod istenna minn ġimgħa l-ġimgħa xħajġ li u hekk forsi missija xi ġimgħa il-ġimgħa ta' wara eh, qed timissja xi ħaġa. Simpatiċi, insertajtu hemmhekk jew taf il-ġurnata tiegħu, rajt storja ta' tliet kwarti, ħadd gostara, ma għadx taħseb fuqha. u divertej. Il-kunċett ta' familja.
Il-kunċett ta' familja l-fatt li eh, kull episodju n-nies dejjem jitqu dejjem storja differenti, miux teleseri l-fej storja skompli moħra jew episodju jkompli ma jħor ġifieri. Naħseb li n-nies dik li jridu, jridu ehm, xi ħaġa komika. Eh, li jitratta fuq familja u din il-familja kulħadd seta' jassoċċja ruħu magħha, x'kulħadd jara jew lilu nnifsu jew xi membru minn tal-familja tiegħu, in-nanna speċjalment, eh, kulħadd jassoċja jew jgħidlek isa nanna tiegħi. Huwa ħajja ta' familja isa normali, mhux isa normali Maltija, jiġifieri n-nies jassoċjaw dak li qed jiġri fil-familja ta' Kassar mal-familja tagħhom, man-nanna, mat-tijiet, il-problemi tal-familja li jiġru minn żmien għal żmien. Huma notfa M'hemmx esaġerazzjoni, jista' jgħorhom kulħadd, il-karattri huma ta' veru.
Is-sigriet li wara simpaċiċi għedta kemm-il darba li naħseb huwa adattat għall-familja kollha barra minn hekk huwa tajjeb għaż-żminijiet tal-lum, għall-passat u anke għall-futur. Huwa tip ta' serje li taraħ meta taraħ anke jekk jgħaddu għaxar snin minn fuqu. Suġġetti tiegħu huma validi.
Fl-1999 l-affarijiet kienu differenti. Anki l-istess atturi kienu differenti, qed tarfuh lil daż-żagħżugħ.

Ma aqta xi problema għandha Ruth ma nafx x'taqbad tagħmel. Ifi, naħseb illi bħal bħal kull ġuvni ieħor illi minn sbatax-il sena ovvjament jimmatura. Ehm, dawk kienu d-differenzi naħseb, ma kienx hemm differenzi drastiċi, jiġifieri però eħe, anke l-episodji fil-bidu kienu dejjem jaraw minn ħa jaqbad, dejjem jisu trouble maker, dejjem jivvinta xi ħaġa, dejjem jagħmel affarijiet ta' tfal ta' tfal speċi ta'. U issa Ġesù xorta baqa' dak il-karattru ferrieħi ċajtier li jħobb inigges, però mhux illi ħa jagħmel affarijiet imbagħad eh, forsi daqshekk goffi daqskemm kien jagħmel meta kien żgħir. Skużawni,
mesna nwaħlu no parking sign qudiem il-bib. Tuħux għalih ta' dak jiċċajta. Ciao, ciao.
Nanna mur araha tara kif veru qisu diġiġa mkeffna fir-rix. Int se toqgħod jew?
Kieku għadni ngħid dak iġlekk lanqas f'awissu ma jaqraw minn fuqu.
Kiesaħ u kiesaħ! Ma niflaħx ngħidlek aktar kiesaħ jekk naqbdek taħt idejha taf kif niggrifulek wiċċek jien! Ħasek iġġib lil dak l-illantat miegħek? Intkom se toqgħodu jew?
U fl-1999 din li qed naraw ukoll kienet għadha żagħżugħa.

Wedni li ma tgħidilix x'inhuwa mjawla. Aħjar tistax taqra l-Qur'an. Biex jgħallmek, iqisek tant rid. Ara jiena kif nidħol fuq is-set ħelu u nieħu qatgħa. Jiġifieri naħseb issa jisħet sew il-mument li jagħżel lili. Le, ħa ngħidlek x'inhi, jiena nħobb niċċajta ħafna. Jiġifieri mhux inwaqqa' kollox għaċ-ċajt, imma nieħu gost li waqt ċena jkun hemm mumenti fejn indaħaq 'il kulħadd. Jiġifieri, simpatika, u t-tifla. Ivvinta mhux ma vvintax. Rut, Ċa li xejn ma vvinta. Dak purċinellu dublett dak li hu! Rut, Issa dan x'għandu x'jaqsam? Għamilli pjaċir, hi intalaq ħalqek u tindaħalx! Rut, Mhux xi qataħa ma jindaħalx, ejja nirraġunaw, hi! Xi trid tirraġuna?
Jien ma nafx għalfejn dan inkwiet fuq biċċa statwa! U għax statwa ta' qaddis, għax kieku tiġi f'idejja, daħna nġibha din l-istatwa! Katrin mhix tant żagħżugħa, iżda hija żagħżugħa fil-qalb. U hija wkoll l-attriċi favorita mal-pubbliku. Għandek xi karattru favorit? Għandi l-xieħa ta' ġovni ħafna. Eh, Tan-nanna naħseb. Nanna u. Nanna.
U anka t-tifla fan kbira tan-nanna.
Nanna ħelwa ħafna. Nanna ħelwa.
Nanna ħelwa ħafna.
Nanna Katrin. L-anzjana bħali. Nanna. Nanna xisima bħali. Nanna Katrin. Kollha kemm huma ma' Katrin xi ħaġa fenomenali dik peress li għandha żmien u nieħu paċir nara. Katrin.
Eh, jien ħobb eh, segwi l-Katarin. Eh, niftakar dak l-episodju meta Buttons kienet edha f'kannistru koqt insomma titqabel ma' mietet. Għatma ninsija dik ix-xena. X'kienet vera kommoventi. Isma', ma jistax ikun inħalluh imbagħad insħabtilna rutina ta' ħajjitna. Jekk se tibqgħu sejrin hekk taf sa nagħmel? Se ngħid lil papà jeħodha għand il-vet u jraqqadha. Ara ma jfittilkomx, ta! Jekk għandha tmut, ħalluha tmut mewta naturali. Mela x'nagħmlu, nħalluha tbati? Xi tbati tbati, lanqas tiċċaqlaq miqiegħda! Lil Katrin iħobbha kulħadd. Iżda hi għandha ħabta taqbad mar-raġel ta' bintha, Joe Cassar, ir-raġel ta' bintha Dora. Kien hemm ħafna mumenti, imma naħseb l-iktar mument komiku kien l-episodju tal-awrat Meta flok Laura tqabad bwaddas, baqgħet tissemma sal-lum. Abad!
Abad!
Jina waħda minn dawk. Mux nammetti li tijaj bis tajjeb, jekk għandi raġun, u minu, edha u d-dim minn edha, jekk naf li għandi raġun, irrit nieħdu. Issa, mbagħad ikun hemm min jgħid, minti taħseb li dejjem għandek raġun, ċerti affarijiet vera jkolli raġun, u jkolli l-provi tar-raġuni, allura iktar, iktar jkolli biex ninsisti li tijaj

Il-koppja Cassar għandhom binthom miżżewġa, Ruth, li hi miżżewġa lil Walter. Ija, kelli episodju sħiħ li ma kellix ġliegħ tkun gravata. Ovvjament imbagħad kulħadd madwar il-familja x'ġaralu, ġralu xi ħaġa żgur. O kien qam panik sħiħ. Ħaġa bħal din qatt ma għamiltha int? Ħaġa mill-aktar stramba. Hekk hu, dik hi. Ħaġa mill-aktar stramba. L-uffiċċju għamilna mħatra ta' min għandu l-ħila jagħmel l-iktar ħaġa stramba. Jiena ddeċidejt li mmur għax-xogħol hekk. Hm, bla ġlekk u ngravata. Kulħadd baqa' b'ħalqu miftuħ malli rani. Bħalkom. U l-imħatra rbaħtha jien. Weekend għal tnej f'waħda mill-aqwa lukandi li hemm f'Għawdex. Matul iż-żmien, fid-dar tal-familja Cassar twieldu żewġ membri ġodda. Mariah u Manuel. Mariah hija bint Joe u Dora. L-aktar episodju li ħadt pjaċir kien x'inkwiet għax fil-familja kien ġara ħafna nkwiet u fl-aħħar Dodi Salvu Lynn kienu marru jieħduni ħaduni għall-iskola u ma sabunix.
Mara qed tippanikja u dan żgur ċari. Intajjarlu rasu. Ittajjarlu xejn, ħa mmur niftaħ jien biżżejjed kellna nkwiet. Oqogħdu hawn. Joe,
Mrs.
Kassar? X'ġara?
Għalina trasa u baqgħet sejra bil-private ma' tfal tiegħi. Mrs. Kassar ma stajtx inċempilla għax numru ma kellix. Ma jimpurtax, ma ġara xejn, l-importanti li hawnhekk qawwija u sħiħa. U Manuel huwa iben Ruth u Walter. Hemm episodju li ma ninsieħ qatt jgħid ma' ommi ma. Għaxxa daħq meta l-ommi ġibtilha toast maħruq u orange juice maqtugħ. Kollox ħażin ġibtilha fil-breakfast ta' daħq kien.
Ta' x'tip ta' breakfast hu? Di suppost scrambled egg. Bajt maffiċ. Proset, et toast, jaqsam lek rasek. Da sħun banju jaq. Seta qallu kif jamlu liħor u koll. In-nanna ta' dan Manuel miex bizdora, Carmen ukoll hija n-nanna ta' Manuel. Carmen hija omm Walter. Li nagħmel bħal missierek. Tarbija ta' twelid se jħodd hemm ġew. Imma Walter, ma tistax tibqa' sejjer hekk. Hi, t-tifel ma tistax tagħmlu f'bozza. Dan illum jew għada se jibda jmur l-iskola. Se jiltaqa' ma' tfal oħra. U ċertu mard aħjar joħduh meta jkunu għadhom żgħar. F'din li qed ngħixu. Fid-dar tal-familja Cassar żgur kulħadd jiftakar lil Angelo. F'Angelo naħseb li l-unika ħaġa li nbidlet kienet li f'ċertu mozzjonijiet immatura, imma forsi għax immatura wkoll l-attur. Però naħseb bħala s-sitwazzjonijiet ħelwin huma dawk li fil-verità kienu hemm fl-oriġinal. Sa xbajt nistenna jekk irid imur il-kappillan iżommula hu l-pavaljun. Mel inti
Bavario. In-nisa tgħidxi sejjer inċempel, m'hemm ħadd, issa xbajt u ġejt 'l hawn. Mela mhux kont titħaq għand Lieni? Nitħaq sabiħ.
Minħabba dak il-pavaljun għan-naqa ma waqgħetx fid-dnub.
Dnub? X'idnub hu da? Le għax sakemm kont qed nistenniha ġo x-xemx għedt aħjar immur ġo ħanut li hemm faċċata biex nixtri xi ħaġa x'nixrob u kienu qegħdin jilagħbu l-poker. U tgħidx kemm bdew iredu jdejha biex immur nilgħab magħhom. Personaġġ li ħa sehem f'kull episodju iżda qatt ma qal kelma huwa Sant'Antnin. Ora ħalli xallu xebgħa lil Sant'Antnin ħa jfittex jgħaddilu.
U kif qatt nistgħu ninsew lil Buttons? Jien ma rridx inġibha lura ma il-papa nsista li taraw għall-aħħar darba.
Sejra għaduha?
Katrin.
Inti tkellimniex iżjed? Għadda l-papa se joħodha biex itwa l-injunctions. F'dwejju.
Isejja Jason ara. L-irġiel ma jġibux ruħhom hekk suppost. Illum

Tiftakruha lil Liz? Liz kienet il-girlfriend ta' Jason. Millu minn qudiem nibdew niġu flimkien. Veru?
Jekk jew bekk is-sint għandek karozza u fil-għaxija nibdew noħorġu flimkien ukoll. Inti kilt?
Jien qed nistennik u għandi ġuħ. Tiġmorni xi ħaġa mill-kantin? Le, mhux il-kantin.
Għalkemm mhux fil-familja Kassar, ċerti nies ġejjin u sejrin f'did-dar. Hu minn Charlie, per eżempju. Karattru ta' Charlie, eh, minn jgħidlu jittib ta' dirti old man li mhux miskin ta' diri. Iħobb minn nisa veru, eh, Charlie iħobb ma' hekk, u għax iħobb l-affarijiet sbieħ Charlie, iħobb il-ħajja sabiħa. Għandu naqra background ħadd ma jaf x'inhu għax kien jgħix Londra, imma insomma raġel sewa mbatta. Ġejt għalih.
Lisa, ma kontx naf, imma lest, tafx. Lest minn xiex, ċar. Eh, xiex ġivieri minn xiex. Avolja ma kontx naf bik, imma Lest biex niġi, hux? Inti żgur kafè kont qed tixrob għax ma nafx inti tħawwad. Mhux int qed li ġejt għalija? Anki Dodi spiss kien ikun fid-dar tal-familja Cassar. Jew m'għamiltx kejkijiet illum? Illum le. Da żgur. Għad sieħbek ma jiflaħx, allura għamilt f'qalbek. X'għandu x'jaqsam?
Kelli bżonn noħroġ u ma kellix ċans. Iva kellek bżonn toħroġ. Ma' Walter? Għax raw ta' tmellisslu wiċċu. Immellisslu wiċċu?
Int bis-serjetà? Waqt il-filming, mhux dejjem jiġi kollox sew mal-ewwel? Tagħtix tkossi? Aah!
Dak is-sleeping policeman kien. Illum le.
La żgur.

Uncle Joe!
Kollox sew tsi. Issa ngħidlu ħalli fidi. Le, le ma xajt issa ngħidlu, x'għadu kif qalli biex ma ngħidlux. Ah, wari, tajt. Mhux intatlu li kont sejr id-dar għax kien hemm ommok qed hemmhekk diġà? Jew ħawattu xi nagħmlu xorta waħda. U mbagħad jiggwidana hu. Ma naħsibx li. Nerġa'. Neħħuh il dam ix-xena. Sid darbit. Ejja, tlaqna kif hawn il-kwiet. Għalija, issa żomm. Intek taħseb Jason.
Għax kienet konċent.
U l-papa iktar ikollu raġun joħodha bi kbira jekk
Tela, bla klim u bla skilim.

All right, oh, xi. Mhux għalfejn tikxef sninik. Ek xin.
Tibdew ġejni wurdi.
Sena minnek tal-wurdi, aħjar ma t-ċajtux bil-wurdi, vera nibza.

Il-ġrajjiet ta' simpatiċi ma jiġrux biss għand il-familja Cassar, jiġru anki għand il-familja Filletti. Salvu Filletti jiġi ħu n-nanna Katrin. Kulħadd qisu kien mill-familja tan-naħa tiegħu iridu jiżżewwiġha. Barra ħuha, ħuha qatt ma riedu, Lenart ġifieri. Dejjem suspetta li l-fatt li ġi lura mill-Amerika da mimli flus bil-fors li kien involut xi korruzzjoni, xi kriminalità, dan affarijiet li qatt ma kien veru. Salvini huwa bniedem sempliċi ħafna, jħobb il-paċi, jevita l-inkwiet, jader lil kulħadd, jilqa' ġodaru nies li jtuħ mill-ar, bħal Lenar, bħal Kappillan, jieħu paċenzja boħtu li wkoll dejjem għandha tendenza twaħħal fih ukoll, teqalgħu ċerti affarijiet. Żgur, issa saru jafu xi sarraf, Hawn ara, fl-ewwel faċċata, bir-ritratt kollox. Il-laħwa kemm ġie tajjeb, ħej! Ħa nara, ħa nara.
Veru kemm hu ritratt sabiħ, ħej! Qisu ftiehem mal-fotografu biex ikun lest joħodlu r-ritratt malli jaqbad il-ħallieq. Sewwa jgħid, tgħir għalih int.
Lieni wkoll tirrispettah lil Salvu tagħha? Lieni waħal miegħi tista' tgħid u kull fejn kun anke nagħti shows ta' affarijiet oħra Eh, jekk ma jajtu li xlini u fejnu salvinu ma jkunux huma eh, l-udjenza li tini gost wara kollox għax eh, tinduna kemmu popolari simpatiċi u l-karattru tal-jeni u koll. Imma kienet tieħu gost kieku d-dħal tistaqsiha kif qed tħossha. U mela jien tabib li inhi, billi mhu insaqsiha kif qed tħossha ħa tfieq? Iva, imma kienet tgħid missieri qed jieħu ħsiebi, irid jarani aħjar, u kienet tħossha aħjar. U insomma qasmarija ta', ma ħaditx gost tarani. Ma tatx ħmerijiet daqskemm timmissjak? Sal-Vulieni għandhom lil Antea. Naħseb jiena li baqgħu jsemmuli n-nies ukoll sa meta kelli l-ħarqa u spiċċat niżlitli kont inni żgħira. Dak naħseb l-unika episodju li kulħadd jibqa' jsemmili. Taf x'nagħmlu mela għadda ura durella! Ejja, ejja, ejja, dawra durella, ejja, ejja, ejja, ejja, ejja, isa għabdu jtej xuxin. Dawra durella, asba zigarelle. Abżam! Għamsa sigarella, xoħ tal-bellus, ċaqċa ilu lill-għarus. Għaliex tħabba li t-tijalini? Dawra durella, għasba sigarella, xoħ tal-bellus, ċaqċa ilu. Tal-familja fil-letti, rari kunu waħedhom. Wieħed li spiss iħobb iżurhom huwa l-kappillan, speċjalment f'ħin l-ikel. Le, l-pressjoni ma tantx tinżillu kappellan. Naħseb iżjed reġina profettaru, fimt imma għal skop jagħmel kappellan. Sissat ma ħarġet għal xiex ehm, daqshekk wiċċu tost il-kappellan, mhux ħanajlek li mhux wiċċu tost il-kappellan. Imma mm, ġejn episodi oħra l qoddim li għal xi xini raġuni li l-kappillan dejjem jittallab minna minn għandik u minn għand l-oħra. Ek nieħu gost jiena nara l-parruċċani kuntenti u b'saħħithom. Kun qed insemmu kappillan, Il-min issemmih lest li xtatih. Allura issa tituni xi biċċa kejk milli għamilt int, Dodi? U mhux il-kappillan biss iżurhom b'mod regolari? Is-Supretendent Lenard Julieni jaqbad u jidħol xi nifettillu. Is-Supretendent li suppost laħaq Assistent Kummissarju. Taħdaqqa ġajna tajba kieku. Kemm huwa antipatku. Antipatku fil-xejdulu ta' għax naħseb tifel sew ħafna. Antipatku, Lenard, mhux ovvjek antipatku. Lenart antipatku, anke jena raħ antipatku Lenart. Le, le, jena meta nara simpatiċi, jena bda nejtak possibli, jena t-namel dak il-karattru, kem jena antipatku, nisa kejdu li fitri antipatku, għandhom raġun għax il-karattru u antipatku. Għana rawa, xawek għasi kelmaw, brodu.
Jek Salvino ma jiflaħx mux brodu tajib għalih.
Trid nagħmillek xi ħaġa x'tiekol, Salib? Irrid.
Da żgur li rrid. U ddum se se jaqbad neħas ħażin bil-fjakkezza li għandi. U mur aħsel idejk sewwa, ta? Ma rridx jaqbadni xi virus u nieħu x'influwenza ħabba tal-vinu. Għax għad qed immur Għawdex. U martu Marija tgħidx kemm tieħu paċenzja bih. Il-karattru tiegħi ferm differenti minn dak li qed nagħmel bħalissa. Għax jiena meta jitilgħuli jitilgħuli, imma f'da rrid noqgħod kalma u nieħu paċenzja bih, għax kollox li jgħid hu u li tgħaddi tiegħu dejjem. Is-sodda qiegħda għandha virus fl-istonku. Ejja.
Mela allura hekk iċemplu huma. Sabrina, f'jiem min ikun sikk iċempel. Veru, imma bl-eliminazzjoni ħarġitli minn rasi. Trid nagħmillek toast? Le, le, tagħmilli xejn ħammont taħt il-ħini. Anki uliedhom Denise u Karl jieħdu paċenzja b'missierhom? Adrian għax l-SMSs u l-emails mhux l-emails bi forsi tirrispondihom mill-ewwel. SMSs ovvjament ma tistax fuq il-ħin tax-xogħol. Però Denise iva, Denise tibgħat messaġġi, emails. Imnalla kien it Salf, veru li hija u missieri jgħidu kontrih u xi kultant anka jien. Imma t-tiju Self għandu qalbu tajba. Qalbu tajba ngħid? Kelli bżonn kelli t-tiju ta' flus bħalu jien. Kieku għal bżonn kont nitgħarras. Ġan, biex titgħarras trid tkun qed toħroġ ma' xi ħadd. Int min qalek jien ma noħroġx?
Naħseb qabel Karl kien jilgħab iżjed mat-tiju Salvu. U issa kontrih. Qed jisma' minn missieru u kull ma jgħidlu Jisu qed isir kopja tiegħu. Kontu fortunati li ġejtu lura qawwijin u sħaħ, Karl. Itgħallem, fid-dinja ma tista' tafda lil ħadd. Sewwa jagħmel missieri ma jifda 'l ħadd, laqqas lilek. Ma jmissek x'istħi. Itolbu skuża lil Zju Salv! Minbarra Leonard, għandna membru ieħor tal-Korp tal-Pulizija. Min jaf jidrax hu wkoll li mur għand Lieni kuljum? Naħseb full moon. Għalkemm meta ffilmjajna Ġurnata Għawdex kienet esperjenza u bir-rota mutur niftakar imma naħseb Full Moon kienet kien episodju li eh, ma nistax ninsieħ.
Ma uħat. Kollo sew, itla l-fuq, ħaffef.

Ejja, sa nibki. Ejja. Issa namlek ftit brodu tazz. Tazz. Aħjar nieħu paċenzja flok qatt tista' ssi. Min ċempel sar? Għajajtek xin, għalek xin. Iva, bella għal. Id-deni għet
Għalek xint. Ma sejx nisema għat l-istorbju, jenu. Għafna drabi tajtek għax tkun qed tistenna l-okkazjoni biex tkun tista'
Joe Kassar jaħdem f'uffiċċju fejn jagħmlu l-accounts. Alan ilu kollega ta' Joe fuq ix-xogħol. Fl-opinjoni tiegħi l-iktar xena umoristika li kien hemm simpatiċi naħseb fil-fatt qiegħda fuq YouTube u għandha l-iktar hits mill-biċċiet li hemm kollha ta' meta fl-antik fis-serja meta konna bdejna hemm biċċa ta' Petra kienet ħasret minn mal-boyfriend tiġi fis-sakra titla' fuq il-mejda tibda tisfen jidħol Joe u s-Sur Kallus insomma. La azzurro, la giallo u lanqas bianco, xejn! Ma dal-faqar li għandi l-aħjar, dejjem nisfnu!
Magħhom jaħdem ukoll Ġanni, il-purtinar. Da Ġanni, donnu ma jieħu parir minn għand ħadd, ħlif minn għand missieru. Li jirraġel kbir, eħe, għax dejjem nimxi fuq il-passi tiegħu. Allura fatt li jgħid li li raġel kbir, u raġel kbir ukoll. Missier jgħid, Fid-dar tikkmanda l-mara u x-xewqa tar-raġel tiġi wara. Imma mhux sew.
Jien qatt tax-xewqa tagħhom, u fil-każ ta' Zija, magħhom żammejt. U la qed nitkellmu dwar ix-xogħol ta' Joe, ejja niftakru ftit f'dawk in-nies li ħadmu miegħu fl-imgħoddi, bħal Maji Petra, Guido, Ajruplan. Sittitri, ajruplan bi tminitri gwid. Njorant. Njorant, dik tminitri fiha u m'għandhiex taqsam. Din lori.
Jien mhux għax tlift l-iktar li jiddispjaċini, imma x'int ma ħallejtnix nilagħbu għall-flus. Kieku tajtu l-flus u lesta daqshekk. Mela xi jrid? Jien nista' nobsor. Jien ukoll. Imur ġurnata rtir magħha.
Intom hekk tixtiequ kieku? Tiftakruhom il-Massimo u Leslie? Jiġifieri, allura mhix farewell? Għax farewell jagħmluh meta xi ħadd ikun se jitlaq minn xi post. Ikun se jsiefer jew se jitlaq mix-xogħol ngħidu aħna. Agħmel sewwa qed ngħid, farewell. Dan ikun se jitlaq mid-dar t'ommu Biex imur jgħodd x'imkien ieħor. Olè, Ġan, x'għandu x'jaqsam? U fuq kollox, is-Sur Callus. Ċaddlet il-mara. Għada le, Sur Callus? Le, tajjeb, tajjeb. Tkellmunix qabel siegħa Naħseb li kif qed inġew ma jixtri rigal il-mara l-Mother's Day u jekk dabdu tħallsu ta'. Eh, raġel bandera bajda. Missieri jgħid.
Missieri jgħid x'jgħid.
Raġel ma' dira bajda. Għax importanti.
Ħafna. Li tgħidx kemm ħatta bi kbira meta Rachel kienet sa tiżżewweġ, u mbagħad meta Jason. Nicole Henry.

Għalek xinġu! Ġan, il-kelba jgħidmek. Anki jent bħal il-blaħ, ejja. Dora u kol taħdem, taħdem f'kumpanija tal-moda u maħħa għanda lil Joyce. Jien l-iskript nistudjaħ blamment. Ifem namen nofsija, nistudja, ma daqsek inħallih fuq il-mejda, kwaqt innaddaf, kultant inħares linja fejn insija. Ma dak kollu. Minni taf, ħajjitni prinċipessa. Hekk stmani ta' prinċipessa. Taf kemm kont ili ma nisfen? U x'enerġija għandu, bilkemm stajt illaħħaq miegħu. U kif għadt li inti taf, il-veru bniedem ferrieħi. Qed nieħu gost nisimgħek tgħidli hekk. Biss bħal m'għadtlek, eh? Tibnix kastelli fl-arja. Is-sid ta' din il-kumpanija huwa s-Sur Tonna. Ronnie kalm u s-Sur Tonna kalm ukoll, eh? Imma naħseb is-Sur Tonna l-iktar li hu kalm. Hekk jimxi x-xogħol?
Għadni kif weġibt it-telefon. Minn barra?
Mill-ħanut tagħna tal-Ħamrun. X'riedu?
Ċemplet Grace għax sabu xi handbag xi ħadd ħallih warajh. Jafu ta' min hu?
Għax ma ċemplux is-sidu? Għax ma fetħuh sa jġibuh hawn. Choice waħda din! X'ġara Sur Tonna? Issek dik hi bomba!
Anki Sunta taħdem hemm f'dan l-uffiċċju? U mbagħad nikbru. U ngħidu min jaf x'sar minnhom u dawk li konna noħorġu magħhom. U intom hekk kontu ħa tagħmlu! Dik il-mara ħażina kienet se tlaqqgħek ma' waħed minnhom, id-dar tagħha, bil-moħbi! Messha tistħi, messha! Ma hi kollox naf. U waħda mill-akbar klijenti ta' dil-kumpanija hija Missis Għaxaq. U jiena naħseb kull meta, kull kif jismgħuha tidħol, kif tgħidilhom Bonġu! Hemm, tqabbiżilhom u jieħdu qatgħa. U jmorru jlestu l-kafè, naħseb aħjar ilestu kamomilla, ħa jikkalmaw. Se jkun hemm daqq u żfin? Missi Sasha, ballu tal-karnival mingħajr daqq u żfin ma jkunx ballu ta' karnival, funeral ikun! Da żgur li se jkun hemm, u nimmaġina li se nieħdu pjaċir. Mela niġi ta!
Fimni, x-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna nies, allura ikolli feedback minn għandhom, speċi, inti dik tat-television, illa Allu x'differenza jew hekk. Jgħiduli kemm inti differenti, kemm tidher jaħxen jew ngħid ejja. Ġifir nidher aħjar. Ah, kemm aħna puliti proset. Mela inti wkoll sejra l-ħasil tas-saqaj? Iva, ma nara biss. Kemm għandkom ħwejjeġ sbieħ. Għidu issa li ma se nipprova. Iżda l-favorit tan-nisa f'dal-uffiċċju dejjem kien is-Sur Gatt. Jien niftakar, ma nistax ngħidlek episodju ġifieri konkret, imma jien niftakar ftit snin ilu fl-iskript ġifieri il-karattru tiegħi tas-surgat kien iħobb iż-żwiemel. U din kienet xi ħaġa inkredibbli ġifieri għax kull min tara fit-triq, speċi iż-żiemel kif inhu, iż-żiemel kif inhu. Jiena naħseb Iktar minn episodju, dawk l-iskripts u dik is-sitwazzjoni iktar li iktar li niftakar jiġifieri.

L-atturi jidhru fuq it-television, iżda mingħajr in-nies li jkunu wara l-kameras, l-episodji ma jaslux f'darna. Ix-xogħol tad-direttur huwa xogħol li jikkordina prattikament il-xogħol finali. Ġifieri trid l-ewwel tagħmel blocking tal-atturi, ittihom il-mood tal-interpretation li hija importanti ħafna għaliex ħafna mill-atturi llum forsi ma jaqrawx l-iskript kollu jew inkella mhux għax ma jaqrawx, ikunu qraw imma forsi jkunu nesew il-mood li jkun hemm dik ix-xena peress li jkollna schedulings differenti. Hemm ħafna schedules imkissrin ngħidulhom aħna, tifhimni ġieli daqqa jmissek scene number 1 u mbagħad imissek scene number 10. Mela xem qabel scene number 10. Ma trid tihom dik il-mood li tkun qabel scene 10 pereżempju. Allora dik hija importanti ħafna ħafna ħafna li tagħmel ħafna homework qabel u tkun taf x'inhi x'inhi x-xena. Barra minn hekk imbagħad nieħdu ħsieb il-shots. Ngħidu rajt għandna bżonn tliet shots, erba' shots, ħames shots. Mela, din is-sensiela Zid xi ħaġa oħra li xed nikteb ukoll, allura għandi l-scripts, eh, ma meta jaslu l-scripts tal-kittiba l-oħra daw jitlu fil-kompjuter biex konu jistgħu jitqasmu x-xeni, jsir il-filming, Joħorġu x-schedules, eh, natu l-partituri lil kulħadd, jekk ikun hemm bżonn xi permessi għal xi filming f'locations oħra ġibu permessi nsib il-locations, insomma, dak huwa ftit mill-ħafna xogħol li jkun hemm wara l-kwinti. Xogħol li f'simpatiċi huwa li nħosib il-filming, nifilmja essenzjela ta' simpatiċi, l-episodju kollha ġifieri waqt il-filming ta' simpatiċi nkun il-kamera persin fejn kun qed nifilmja kif ukoll imbagħad wara nħosib li nagħmel l-editing kollu ta' fejn tidħol essenzjela ta' simpatiċi. Mela jien responsabbli mir-recording, mis-sound recording ta' Simpatiċi. Ehm, Xogħol tiegħi involvi normalment li nkun naf ix-xena u ieħor bejwa tu għax tinvolvi biex eh, nkun naf minn se jitkellem biex nikkaverja il dak id-dialog li jkun ħajsir bil-mike ġifieri u nirrekordja nżomm il-livell tajjeb għal recording għal ġol kamera jew x'medium qed nużaw. Eh, bażikament nieħu dak li jgħidulu logging fit-tejp meta jkunu għaddejn in-numri nuhu il-shots, il-numbers ta' shots. Ġifieri minn xħin jgħid action sa xħin jgħid cut. Biex bażikament meta jiġi għall-editing isib iktar faċli u jien nimmarkaru dawk li huma tajbin peress li jkun hemm xi żbalji waqt il-filming u l-editor isib iktar faċli biex jeditja xieħu it-tajbin biss mit-tejp kollu biex ma jkollux ħafa taħwit. Jiena nagħmel continuity, continuity, continuity ta' ħwejjeġ, peress li xejna Xejn jkompli minn xena l-oħra bes li ma jsirux fl-istess ġurnata nuħsib il-konti ta' ħwieġ. U pens niffilmjaw b'kamera waħda nieħu ħsib il-kontinju tal-monitor, ġifieri dak kollu jsir faction waħda, jtisir faction oħra. Bħal per eżempju naf ċaqli għata friskun, tiddem issir fl-istess ħin, fl-istess lajn, biex meta jiġu jedditja kun jista' jaqgħad iktar faċilment u naqblu. Mela, xogħli hu li tgħaddilhom il-ħwejġqa bil qabel jibdew il-filmi u nippreparalhom il-ħwejġ li jkunu se jilbsu biex ix-xeni waħda wara l-oħra jkunu lesti malaj il-ħwejjeż se jilbsu. Mela, jien nagħmel il-makeup l-atturi kollha. Familja simpatika, sirna familja flimkien, cast to crew. Trajna xulxin kważi kuljum naħdmu. Episodju ta' 45 minuta, dak l-episodju ta' 45 minuta li jidher fuq television, oriġinarjament ikun hemm ftit iktar minn satej filmati, ġiviri dawk is-satejn filmati jiġu editjati biex minnhom joħroġ il-45 minuta li jidru fuq television.

Kienu u għadhom intom, it-telespettaturi. Taħseb li għandu jkompli simpatiċi? Iva, aha. Għax sabiħ, u naħseb sabiħ għal-familja kollha u Mela m'għandux jkompli, speċjalment fix-xitwa jkun hemm iktar xtara. U jekk twaqfu, tkun qed tiżbaljaw. Ħafna iwa mela, ma jaqaf qatt anzi, għax vera sabiħ. Mela ma jkomplix affar eh, oġġett tajjeb, m'għandux jinqataw. Iva, żgur, żgur, anzi programmi jekk missom mhux tal-li jkomplu tal-li jiġu kreati oħrajn bħalhom. Joġobni ħafna kieku jkompli jkun aħjar. Iva, anzi jara ma twafqux. Intom stess tixtiequ li simpatiċi jkompli u hekk se jsir. Arawna f'Ottubru. Dritt, u itfas ġek il-barra, ek! Yes, mem, ma jina ma nistax itfas id-dri il-barra daqsek. Isma jgħaw ma tiflaħx. M'għandi xejn kunjat. Imma m'intix tara xi ħaġa stramba, eh? Neħħili dik l-antikalja minn hemm, ta' kemm hu ikrah dak imbarazz! Miet.
Spiċċa. Inħalluh jistrieħ fil-paċi. Ammen. Jistrieħ kemm irid, imma rrid iħallni kwiet. Five days mhux hawn. Five days fejn naħdem hemmhekk. Għandi nsibu x-xogħol. Ħa nitilfu l-job issa. Missis Għaxaq, Rajna l-mudelli kollha u bqajt ma żilt xejn. U għax ma nistax niddeċiedi, għax kollha jogħġbuni. U issa jgħid. Mela, mela, mela erba' xhur u, mela, qed jgħir iż-żmien. Għal min qed tgħid, kont nafu jien? Żgur li kont tafu.
Imma bid-dehra diġà lsejtu int. Yes, sir.
Imħawwad?
A żgur! Ara ma jgħidx li ħawwadtu jien! Dik ħawditlu moħħu u kulma għandu ġabitulu ta' fuq isfel! Ħallek minn il-ħgost. Oqgħod attent! Tajtu disinfettant, Ruth? Għandu jumejn sejjer hekk! Jumejn!
Kif sa jgħaddu salf? Ii.
Persuna tista' tkun femminili kif ukoll maskili. Min jidħol minn xi xedt tibża' hija. Dak ir-rigal li qlajt pa. Ma tantx hu sabiħ.

Wedni li ma tgħidilix x'inhuwa mjara, aħjar tistax taqra l-Parlament biex jgħinlek. Ara jiena kif nidħol fuq is-set ħelu u nieħu qatgħa. Jiġifieri naħseb issa jisħet sew il-mument li jagħżel lili. Le, ħa ngħidlek x'inhi, jiena nħobb niċċajta ħafna. Jiġifieri mhux inwaqqa' kollox għaċ-ċajt, imma nieħu gost li waqt ċena jkun hemm mumenti fejn indaħaq 'il kulħadd. Jiġifieri simpatika, hu t-tifla. Ivvinta mhux ma vvintax. Ruth, Charlie xejn ma vvinta. Dak purċinellu dublett dak li hu! Ruth, Issa dan x'għandu x'jaqsam? Għamilli pjaċir, hi intalaq ħalqek u tindaħalx! Ruth, Mhux xi qatagħha ma jindaħalx, ejja nirraġunaw, hi! Xi trid tirraġuna?
Jien ma nafx għalfejn dan inkwit fuq biċċa statwa! U għax statwa ta' qaddis ta' kieku tiġi f'idejja, daħna nġibha din l-istatwa! Katrin mhix tant żagħżugħa, iżda hija żagħżugħa fil-qalb. U hija wkoll l-attriċi favorita mal-pubbliku. Għandek xi karattru favorit? Għandi
l-xieħa ta' ġovni ħafna. Eh, ta' nanna naħseb. Nanna u. Nanna.
U anka tifla fan kbira ta' nanna.
Nanna ħelwa ħafna. Nanna ħelwa. Nanna ħelwa ħafna. Nanna Katrin. L-anzjana bħali. Nanna. Nanna, xisima bħali. Nanna Katrin. Kollha kemm huma ma' Katrin xi ħaġa fenomenali dik peress li għandha żmien u nieħu paċir nara. Katrin.
Eh, jien ħobb eh, segwi l-Katarin. Eh, niftakar dak l-episodju meta Buttons kienet edha f'kannistru koqt insomma titqabel ma' mietet. Għatma ninsija dik ix-xena. X'kienet vera kommoventi. Isma', ma jistax ikun li nħallu l-ħbbat insħabtilna rutina ta' ħajjitna. Jekk se tibqgħu sejrin dak taf sa nagħmel, sa ngħid lil papà jeħodha għand il-vet u jraqqadha. Ara ma jfittilkomx, ta! Jekk għandha tmut, ħalluha tmut mewta naturali. Mela x'nagħmlu, nħalluha tbati? Xi tbati tbati, lanqas tiċċaqlaq mi qiegħda. Lil Katrin iħobbha kulħadd. Iżda hi għandha ħabta taqbad mar-raġel ta' bintha, Joe Cassar, ir-raġel ta' bintha Dora. Kien hemm ħafna mumenti, imma naħseb l-iktar mument komiku kien l-episodju tal-awrat Meta flok Laura tqabad bwaddas, baqgħet tissemma sal-lum. Abad!
Abad!
Jina waħda minn dawk. Mux nammetti li tijaj bis tajjeb, jekk għandi raġun, u minu, edha u d-dim minn edha, jekk naf li għandi raġun, irrit nieħdu. Issa, mbagħad ikun hemm min jgħid, minti taħseb li dejjem għandek raġun, ċerti affarijiet vera jkolli raġun, u jkolli l-provi tar-raġuni, allura iktar, iktar jkolli biex ninsisti li, li tijaj Huwa tajjeb, eh, da, nammetti iva li tiegħi biss ngħid li hu tajjeb. Però kapaċi nieħu kritika, kapaċi naċċetta ċerti affarijiet. Jili lek ma ġnabbik iżjed. Naħlif lek Dora, jien ma milċejn. Jien infiċċa ma kollhom kien qatt. Mhux tassew.
Wara sa tagħmel. Mistek tistħi.
Il-koppja Cassar għandhom binthom miżżewġa, Ruth, li hi miżżewġa lil Walter. Ija, kelli episodju sħiħ li ma kellix ġliegħ tkun gravata. Ovvjament imbagħad kulħadd madwar il-familja x'ġaralu, ġralu xi ħaġa żgur. O kien qam panik sħiħ. Ħaġa bħal din qatt m'għamiltha int? Ħaġa mill-aktar stramba. Hekk hu, dik hi. Ħaġa mill-aktar stramba. L-uffiċċju għamilna mħatra ta' min għandu l-ħila jagħmel l-iktar ħaġa stramba. Jiena ddeċidejt li mmur għax-xogħol hekk. Hm, bla ġlekk u ngravata. Kulħadd baqa' b'ħalqu miftuħ malli rani. Bħalkom. U l-imħatra rbaħtha jien. Weekend għal tnej f'waħda mill-aqwa lukandi li hemm f'Għawdex. Matul iż-żmien, fid-dar tal-familja Cassar twieldu żewġ membri ġodda. Mariah u Manuel. Mariah hija bint Joe u Dora. L-aktar episodju li ħadt pjaċir kien x'inkwiet għax fil-familja kien ġara ħafna nkwiet u fl-aħħar Dodi Salvu Lynn kienu marru jieħduni ħaduni għall-iskola u ma sabunix.
Mara qed tippanikja u dan żgur ċari. Intajjarlu rasu. Ittajjarlu xejn, ħa mmur niftaħ jien biżżejjed kellna nkwiet. Oqogħdu hawn. Joe,
Mrs.
Kassar? X'ġara? Għalina trasa u baqgħet sejra bil-private ma' tfal tiegħi. Mrs. Kassar ma stajtx inċempilla għax numru ma kellix. Ma jimpurtax, ma ġara xejn, l-importanti li hawnhekk qawwija u sħiħa. U Manwel huwa iben Ruth u Walter. Hemm episodju li ma ninsieħ qatt jgħid ma' ommi ma għadx daħq meta l-ommi ġibtilha toast maħruq u orange juice maqtugħ. Kollox ħażin ġibtilha fil-breakfast ta' daħq kien.
Ta' x'tip ta' breakfast hu?

Carmen ukoll hija n-nanna ta' Manuel. Carmen hija omm Walter. Li nagħmel bħal missierek. Tarbija ta' twelid se jħodd hemm ġew. Imma Walter, ma tistax tibqa' sejjer hekk. Hi t-tifel ma tistax tagħmlu f'bozza. Dan illum jew għada se jibda jmur l-iskola, se jiltaqa' ma' tfal oħra. U ċertu mard aħjar joħduh meta jkunu għadhom żgħar. F'din li qed ngħixu. Fid-dar tal-familja Cassar żgur kulħadd jiftakar lil Angelo. F'Angelo naħseb li l-unika ħaġa li nbidlet kienet li f'ċertu emozzjonijiet immatura, imma forsi għax immatura wkoll l-attur. Però naħseb bħala s-sitwazzjonijiet ħelwin huma dawk li fil-verità kienu hemm fl-oriġinal. Sa xbajt nistenna jekk irid imur il-kappillan iżommula hu l-pavaljun.
Mel inti
Bavarjo? In-nisa tgħidxi sejjer inċempel, m'hemm ħadd, issa xbajt u ġejt 'l hawn. Mela mhux kont titħaq għand Lieni? Nitħaq sabiħ.
Minħabba dak il-pavaljun għan-naqa ma waqgħetx fid-dnub.
Dnub? X'dnub hu da? Le għax sakemm kont qed nistenniha ġo x-xemx għedt aħjar immur ġo ħanut li hemm faċċata biex nixtri xi ħaġa x'nixrob u

Dawra durella, għasba żigarella, ċokk tal-bellus, ċaqċaqilu. Tal-familja Filletti, rari jkunu waħedhom. Wieħed li spiss iħobb iżurhom huwa l-kappillan, speċjalment f'ħin l-ikel. Le, l-pressjoni ma tantx tinżillu l-kappillan. Naħseb iżjed reġina profettaru, fimt imma għal skop jagħmel l-kappillan. Sissat ma ħarġet għal xiex daqshekk wiċċu tost, mhux ħanajlek li mhijiex wiċċu tost il-kappillan. Imma ġejn episodi oħra l-qoddim li għal xi xini raġuni li l-kappillan dejjem jittallab minn għand dik u minn għand l-oħra. Hekk nieħu gost jiena nara l-parruċċani kuntenti u b'saħħithom. Nkun qed insemmuk, kappillan. Il min issemmih lest ix-xtatih. Allura sa tituni xi biċċa kejk milli għamilt int, Dodi? U mhux il-kappillan biss iżurhom b'mod regolari? Is-Supretendent Lenard Ħulieni jaqbad u jidħol x'in ifettillu. Is-Supretendent li suppost assistent kummissarju. Taħdaqqa ġajna, tajba kiku. Kemm mort għadu. Antipatku fil-xejdulu ta' għax naħseb li fensew ħafna. Antipatku, Lenard, mux ovvjek antipatku, Lenard antipatku, anka jenna raħ antipatku, Lenard. Le, le, jena meta nara simpatiċi, jena nibda nejtak possibli, jena t-namel dak il-karattru, kem jena antipatku, nisa kejdu li fitri antipatku, għandhom raġun għax il-karattru u antipatku. Maħan naraw, għax għawek għasi kelma u brodu. Jek Salvino ma jiflaħx mux brodu tajib għalih? Titnamillek xaġa xtiekol, Salib? Irrit, Da żgur li rrid. U ddum sa se jaqbadni ħass ħażin bil-fjakkezza li għandi. U mur aħsel idejk sewwa, ta? M'għedx jaqbadni xi virus u nieħu x'influwenza ħabba tal-vinu. Għax għad qed immur Għawdex. U martu Marija tgħidx kemm tieħu paċenzja bih. Il-karattru tiegħi ferm differenti minn dak li qed nagħmel bħalissa għax jiena meta jitilgħuli jitilgħuli. Imma f'dar irrid noqgħod kalma u nieħu paċenzja bih. Għax kollox li jgħid hu u li tgħaddi tiegħu dejjem. Is-sodda qiegħda għandha virus fl-istonku. Ejja.
Mela allura hekk iċemplu huma. Sa fejn naf jien min ikun sikk iċempel. Veru, imma bl-urinazzjoni ħarġitli minn rasi. Trid nagħmillek toast? Le le, tagħmilli xejn ħammont toħtilini. Anki uliedhom Denise u Karl jieħdu paċenzja b'missierhom? Adrian għax l-SMSs u l-emails mhux dejjem l-emails bilfors tista' tirrispondihom mill-ewwel. SMSs ovvjament ma tistax. fuq il-ħin ta' xogħol. Però Denis, iva, Denis tibat messaġġi, emails. Imnalla kien it-tiju salf, veru li hija u missieri jgħidu kontrieħ u xi kultant anka jien. Imma it-tiju salf għandu qalbu tajba. Qalbu tajba ngħid? Kelli bżonn kelli tiju ta' flus bħalu jien, kif kont bżonn kont nitgħarras. Ġan, biex titgħarras trid tkun qed toħroġ ma' xi ħadd. Jekk minn qaleb jien ma noħroġx.
Naħseb qabel Karl kien jilgħab iżjed ma' tiju Salvu u issa kontrih. Qed jisma' minn missieru u kull ma jgħidlu Jisu qed isir kopja tiegħu. Kontu fortunati li ġejtu lura qawwijin u sħaħ, Karl! Itgħallem, fid-dinja ma tista' tafda lil ħadd. Sewwa jagħmel missieri ma jifda 'l ħadd, laqqas lilek. Ma jmissek x'istħi. Itolbu skuża lil Zju Salv. Minbarra Leonard, għandna membru ieħor tal-Korp tal-Pulizija. Min jaf jidrax hu wkoll li mur għand Lieni kuljum? Naħseb full moon. Għalkemm meta ffilmjajna Ġurnata Għawdex kienet esperjenza u bir-rota mutur niftakar imma naħseb Full Moon kienet kien episodju li eh, ma nistax ninsieħ.
Ma uħat! Kollo sew, itla l-fuq, ħaffef.

Ejja, issa nibki. Ejja.
Issa nagħmlek ftit brodu tazz. Tazz. Aħjar nieħu paċenzja flok qatt tista' ssi. Min ċem pensat? Għajajtek xin, għalek xin. Iva, bella għal. Id-deni għet
Għalek xint.
Ma sejx nisema għat l-istorbju, jenu. Għafna drabi tajtek għax tkun qed tistenna l-okkazjoni biex tkun tista' Joe Kassar jaħdem f'uffiċċju fejn jagħmlu l-accounts. Alan ilu kollega ta' Joe fuq ix-xogħol. Fl-opinjoni tiegħi l-iktar xena umoristika li kien hemm simpatiċi naħseb fil-fatt qiegħda fuq YouTube u għandha l-iktar hits mill-biċċiet li hemm kollha ta' meta fl-antik fis-serja meta konna bdejna hemm biċċa ta' Petra kienet ħasret minn mal-boyfriend tiġi fis-sakra titla' fuq il-mejda tibda tisfen jidħol Joe u s-Sur Kallus insomma. La azzurro, la giallo u lanqas bianco, xejn! Ma dal-faqar li għandi l-aħjar, dejjem nisfnu!
Magħhom jaħdem ukoll Ġanni, il-purtinar. Da Ġanni, donnu ma jieħu parir minn għand ħadd, ħlif minn għand missieru. Li jirraġel kbir, eħex, dejjem nimxi fuq il-passi tiegħu. Allura fatt jgħid li li raġel kbir u raġel kbir ukoll. Missier jgħid, Fid-dar tikkmanda l-mara u x-xewqa tar-raġel tiġi wara. Imma mhux sew.
Jien qatt tax-xewqa tagħhom, u fil-każ ta' Zija, magħhom żammejt. U la qed nitkellmu dwar ix-xogħol ta' Joe, ejja niftakru ftit f'dawk in-nies li ħadmu miegħu fl-imgħoddi, bħal Maji Petra, Guido, Ajruplan.
Sittitri. Ajruplan bi tminitri gwid. Njorant. Njorant. Dik tminitri fiha u m'għandhiex taqsam. Din lori.
Jien mhux għax tlift l-iktar li jiddispjaċini, imma x'int ma ħallejtnix nilagħbu għall-flus. Kieku tajtu l-flus u lesta daqshekk. Mela xi jrid? Jien nista' nobsor. Jien ukoll. Imur ġurnata rtir magħha.
Intom hekk tixtiequ kieku? Tiftakruhom il-Massimo u Leslie? Jiġifieri, allura mhux farewell? Għax farewell jagħmluh meta xi ħadd ikun se jitlaq minn xi post, ikun se jsiefer jew se jitlaq mix-xogħol ngħidu aħna. Agħmel sewwa qed ngħid, farewell. Dan ikun se jitlaq mid-dar t'ommu Biex imur jgħodd x'imkien ieħor. Olè, Ġan, x'għandu x'jaqsam?
U fuq kollox, is-Sur Callus.
Ċaddlet il-mara. Għada le, Sur Callus? Le, tajjeb, tajjeb. Tkellmunix qabel xi oħra.
Naħseb li kif qed int, Joe, U tgħidx kemm bdew iredu jdejha biex immur nilgħab magħhom. Personaġġ li ħa sehem f'kull episodju iżda qatt ma qal kelma huwa Sant'Antnin. Or ħalli xallu xebgħa lil Sant'Antnin ħa jfittex jgħaddilu.
U kif qatt nistgħu ninsew lil Buttons? Jien ma rridx inġibha lura ma il-papa nsista li taraw għall-aħħar darba.
Sejra għaduha?
Katrin.
Inti tkellimniex iżjed? Għadda l-papa se joħodha biex itwa l-injections. F'dwejju.
Isejja Jason ara. L-irġiel ma jġibux ruħhom hekk suppost. Illum

Tiftakruha lil Liz? Liz kienet il-girlfriend ta' Jason. Mil-lum il-qudiem nibdew niġu flimkien. Veru?
Jekk jew bekk issi int għandek karozza u fil-għaxija nibdew noħorġu flimkien ukoll. Inti kilt?
Jien qed nistennik u għandi ġuħ. Tiġmorni xi ħaġa mill-kantin? Le, mhux il-kantin. Għalkemm mhux fil-familja Kassar, ċerti nies ġejjin u sejrin f'did-dar. Hu minn Charlie, per eżempju. Karattru ta' Charlie, eh, minn jgħidlu jittib ta' dirti old man li mhux miskin ta' diri. Iħobb minn nisa veru, eh, Charlie iħobb ma' hekk, u għax iħobb l-affarijiet sbieħ Charlie, iħobb il-ħajja sabiħa. Għandu naqra background ħadd ma jaf x'inhu għax kien jgħix Londra, imma insomma raġel sewa mbatta. Ġejt għalih.
Lisa, ma kontx naf, imma lest, tafx. Lest minn xiex, ċar. Eh, xiex ġivieri minn xiex. Avolja ma kontx naf bik, imma Lest biex niġi, hux? Inti żgur kafè kont qed tixrob għax ma nafx x'int titħawwad. Mhux int qed li ġejtha għalija? Anki Dodi spiss kien ikun fid-dar tal-familja Cassar. Jew għamiltx kejkijiet illum? Illum le.
Da żgur.
Għad sieħbek ma jiflaħx x'għelu għamilt f'qalbek. X'għandu x'jaqsam?
Kelli bżonn noħroġ u ma kellix ċans. Iva kellek bżonn toħroġ. Ma' Walter? Għax raw ta' tmellisslu wiċċu. Immellisslu wiċċu?
Int bis-serjetà? Waqt il-filming, mhux dejjem jiġi kollox sew mal-ewwel? Inti tagħtix tkossi? Aah!
Dak is-sleeping policeman kien. Illum le.
La żgur.

Uncle Joe!
Kollox sew tsi. Issa ngħidlu ħalli fidi. Le, le ma xajt issa ngħidlu, x'għadu kif qalli biex ma ngħidlux. Ah, wari, tajt.
Mhux intatlu li kont sejr id-dar għax kien hemm ommok qed hemmhekk diġà? Jew ħawattu xi naħra xorta waħda. U mbagħad jiggwidana hu. Ma naħsibx li. Nerġa'. Neħħuh il dam ix-xena. Sid darbit. Ejja, tlaqna kif hawn il-kwiet. Għalija, issa żomm. Intek taħseb Jason.
Għax kien konċent.
U l-papa iktar ikollu raġun joħodha bi kbira jekk.
Tela, la klim u bla skilim.

Il-ġrajjiet ta' simpatiċi ma jiġrux biss għand il-familja Cassar, jiġru anki għand il-familja Filletti. Salvu Filletti jiġi ħu n-nanna Katrin. Kulħadd qisu kien mill-familja tan-naħa tiegħu iridu jiżżewwiġha. Barra ħuha, ħuha qatt ma riedu, Lenart ġifieri. Dejjem suspetta li l-fatt li ġi lura mill-Amerika da mimli flus bil-fors li kien involut xi korruzzjoni, xi kriminalità, dan affarijiet li qatt ma kien veru. Salvini huwa bniedem sempliċi ħafna, jħobb il-paċi, jevita l-inkwiet, jader lil kulħadd, jilqa' ġodaru nies li jtuħ mill-ar, bħal Lenar, bħal Kappillan, jieħu paċenzja boħtu li wkoll dejjem għandha tendenza twaħħal fih ukoll, teqalgħu ċerti affarijiet. Żgur, fissa saru jafu xi sarraf, Hawn ara, fl-ewwel faċċata, bir-ritratt kollox. Il-laħwa kemm ġie tajjeb, ħej! Ħa nara, ħa nara.
Veru kemm hu ritratt sabiħ, ħej! Qisu ftiehem mal-fotografu biex ikun lest joħodlu r-ritratt malli jaqbad il-ħallieq. Sewwejt.
Tgħir għalih int.
Lieni wkoll tirrispettah lil Salvu tagħha? Lieni waħal miegħi tista' tgħid u kull fejn kun anke nagħti shows ta' affarijiet oħra Eh, jekk ma jajtu li xlini u fejnu salvinu ma jkunux huma eh, l-udjenza li tini gost wara kollox għax eh, tinduna kemmu popolari simpatiċi u l-karattru tal-jeni u koll. Imma kienet tieħu gost kieku d-dħal tistaqsiha kif qed tħossha. U mela jien tabib li inhi, billi mhu insaqsiha kif qed tħossha ħa tfieq? Iva, imma kienet tgħid missieri qed jieħu ħsiebi, irid jarani aħjar, u kienet tħossha aħjar. U insomma qasmarija ta', ma ħaditx gost tarani. Ma tatx ħmerijiet daqskemm timmissjak? Sal-Vulieni għandhom lil Antea. Naħseb jiena li baqgħu jsemmuli n-nies ukoll sa meta kelli l-ħarqa u spiċċat niżlitli kont inni żgħira. Dak naħseb l-unika episodju li kulħadd jibqa' jsemmili. Taf x'nagħmlu mela għadda ura durella! Ejja, dawru durella!
Simpatiċi, sitkom li bdiet fl-1999, eżattament f'Ottubru ta' dik is-sena.

Illum, tant snin wara, Simpatiċi għadha sitcom popolari. Għalfejn segwi Simpatiċi? Għax dawat hemm atturi tajbin. U t-tieni nidħol ta' programm li r-realtà tal-ħajja ta' kuljum. Nitgħalmu kollu u minn fuq sa fil-għaxija. U għandek il-veru atturi Bellezza. Programm tal-familja, affarijiet li jiġifieri li jiġru fil-familja, le? Għax inħobbu, beda mill-bidu bordieri dan u għaġobni ħafna u nibqa' narah. Komedi ħelwa ħafna u tal-familja jien niftakar anke l-mammi qabel mietet kontu żommulha kumpannija. Għax narah tal-familja u fuq familja hekk veru jogħġobni. Ismu miegħu umoristiku u U issa l-ħajja reali hu ta' ċertu familji. Għax jirrilassani, ma tridx toqgħod taħseb, iżommok relaxed u fih storja sabiħa. Għall-familja kollha, u jieħdu pjaċir anke t-tfal jarawh. U tgħaddi siegħa ta' kumpanija huwa għalina. Għax fih dejjem fih tagħlima. Huwa programm għall-familja. U dejjem xi episodji ġodda. Għax jogħġobni ħafna u jogħġob it-tfal ukoll. U jħobbu ħafna. Għax nħobb pjaċiru li tħaxar ba daħqietik illek in-nervi tneħħu għomna. Daħqek u ekku fih storja. Fis-sħin tgħid flaġija u ġurnata xogħol u hekk tgħid ħanet ħadaħqa u xi ġurnata jibsa. Eh, u interessanti ħafna. U tal-familja, u program li jżom il-familja. Għax joġobni, u. Ter relaxation, u ġviri, għat bil-qeda u nara. Għet mil programmi komodiċi li għanna f'Malta u sabiħ ħafna, joġobna ħafna, u dejjem naraw anka repetizzjoni, kull darba naraw. Għaw program ta' divertiment, Il-programm tal-familja u għandi t-tifla fissada, anzi. Programm għad-datta tal-familja, jiġifieri l-affarijiet li jiġru ta' kuljum u nieħdu pjaċir naraw u karattri simpatiċi ovvja. Imma x'inhu s-sigriet ta' das-suċċess? Mela naħseb il-suċċess ta' simpatiċi huwa suċċess għaliex il-familja Maltija dejjem rat li familja simpatiċi, jisa l-familja tagħhom. Il-fatt li jisu minn episodju ieħor ma jkomplix, isek mis toqgħod istenna minn ġimgħa l-ġimgħa xħajġ li u hekk forsi missija xi ġimgħa il-ġimgħa ta' wara eh, qed timissja xi ħaġa. Simpatiċi, insertajtu hemmhekk jew taf il-ġurnata tiegħu, rajt storja ta' tliet kwarti, ħadd gostara, ma għadx taħseb fuqha. u divertej. Il-kunċett ta' familja.
Il-kunċett ta' familja l-fatt li eh, kull episodju n-nies dejjem jitqu dejjem storja differenti, miux teleseri l-fej storja skompli moħra jew episodju jkompli ma jħor ġifieri. Naħseb li n-nies dik li jridu, jridu ehm, xi ħaġa komika. Eh, li jitratta fuq familja u din il-familja kulħadd seta' jassoċċja ruħu magħha, x'kulħadd jara jew lilu nnifsu jew xi membru minn tal-familja tiegħu, in-nanna speċjalment, eh, kulħadd jassoċja jew jgħidlek isa nanna tiegħi. Huwa ħajja ta' familja isa normali, mhux isa normali Maltija, jiġifieri n-nies jassoċjaw dak li qed jiġri fil-familja ta' Kassar mal-familja tagħhom, man-nanna, mat-tijiet, il-problemi tal-familja li jiġru minn żmien għal żmien. Huma notfa M'hemmx esaġerazzjoni, jista' jgħorhom kulħadd, il-karattri huma ta' veru. Is-sigriet li wara simpaċiċi għedta kemm-il darba li naħseb huwa adattat għall-familja kollha barra minn hekk huwa tajjeb għaż-żminijiet tal-lum, għall-passat u anke għall-futur. Huwa tip ta' serje li tarah meta tarah anke jekk jgħaddu għaxar snin minn fuqu. Suġġetti tiegħu huma validi.
Fl-1999 l-affarijiet kienu differenti. Anki l-istess atturi kienu differenti, qed tarfuh lil daż-żagħżugħ.

Daw kienu differenzi, naħseb, ma kienx hemm differenzi drastiċi, ġviri, però eħe, anka l-episodi, fil-bidu kienu dejjem jaraw minn ħajaqba, dejjem jisu troublemaker, dejjem jivvinta xi ħaġa, dejjem jagħmel affar ta' tfal ta' tfal speċ ta'. U issa jisu xorta baqa' dak il-karattru ferri ħiċajtir li jħobb inigges, però mhux illi ħajjagħmel affarijiet imbagħad eh, forsi daqshekk goffi daqskemm kien jagħmel meta kien żgħir. Skużawni,

Missieri jgħid, x'jgħid?
Reġa' bandira bajda.
Għax importanti.
Ħafna. Li teġ kam ħatta bi kbira meta Rachel kienet sa tiżżewweġ, u mbagħad meta Jason.

Għalek ġuġu! Ġan, il-kelba ilmek. Anki jent bħal il-blaħ, ejja.
Dora wkoll taħdem, taħdem f'kumpanija tal-moda u magħha għandha lil Joyce. Jien l-iskript nistudjah bl-amment. Ifhem nagħmel nofsija, nistudja, ma daqshekk inħallih fuq il-mejda, nkun qed innaddaf, kultant inħares linja fejn insija. Ma dak kollu. Hemm minni taf, ħajjitni prinċipessa. Hekk stmani ta' prinċipessa. Taf kemm kont ili ma nisfen? U x'enerġija għandu, bilkemm stajt illaħħaq miegħu. U kif għad li inti taf, il-veru bniedem ferrieħi. Qed nieħu gost nisimgħek tgħidli hekk. Biss bħal m'għadtlek, eh? Tibniex kastelli fl-arja. Is-sid ta' din il-kumpanija huwa s-Sur Tonna. Ronnie kalm u s-Sur Tonna kalm ukoll, eh? Imma naħseb is-Sur Tonna l-iktar li hu kalm. Hekk jimxi x-xogħol?
Għadni kif weġibt it-telefon. Minn barra?
Mill-ħanut tagħna tal-ħamrun. Frid.
Ċemplet Grace, Għax sabu xi handbag, xi ħadd ħalleh warajh. Jafu ta' minu?
Għax ma ċemplux is-sidu? Għax ma fetħuh, sa jġibuh hawn. Choice waħda din! X'ġara, Sur Tonna? Essek dik bomba!
Anki Sunta taħdem hemm f'dan l-uffiċċju? U mbagħad nikbru. U ngħidu min jaf x'sar minnhom u dawk li konna noħorġu magħhom. U intom hekk kontu ħa tagħmlu! Dik il-mara ħażina kienet se tlaqqgħek ma' waħed minnhom, id-dar tagħha, bil-moħbi! Messha tistħi, messha! Ma hi kollox naf! U waħda mill-akbar klijenti ta' dil-kumpanija hija Missis Għaxaq. U jiena naħseb kull meta, kull kif jismgħuha tidħol, kif tgħidilhom Bonġu! Hemm, tqabbiżilhom u jieħdu qatgħa U jmorru jlestu l-kafè, naħseb aħjar ilestu kamomilla, ħa jikkalmaw. Se jkun hemm daqqu sfin? Missi Sasha, ballu tal-karnival mingħajr daqqu sfin ma jkunx ballu ta' karnival, funeral ikun. Da żgur li se jkun hemm u nimmaġina li se nieħdu pjaċir. Mela niġi ta!
Fimni, x-xogħol tiegħi niltaqa' ma' ħafna nies, allura ikolli feedback minn għandhom, speċi inti dik ta' television illallu x'differenza jew hekk. Jgħiduli kemm inti differenti, kemm tidher jaħxen jew ngħid ejja. Ġifir nidher aħjar. Ah, kemm aħna puliti proset. Mela inti wkoll sejra l-ħasil tas-saqaj? Iva, ma nara biss. Kemm għandkom ħwejjeġ sbieħ. Għidu issa li ma se nipprova. Iżda l-favorit tan-nisa f'dal-uffiċċju dejjem kien is-Sur Gatt. Jien niftakar, ma nistax ngħidlek episodju ġifieri konkret, imma jien niftakar ftit snin ilu fl-iskript ġifieri il-karattru tiegħi tas-surgat kien iħobb iż-żwiemel. U din kienet xi ħaġa inkredibbli ġifieri għax kull min tara fit-triq, iż-żiemel kif inhu, iż-żiemel kif inhu, jiena naħseb Iktar minn episodju, dawk l-iskripts u dik is-sitwazzjoni iktar li iktar li niftakar jiġifieri.
U inti mettilha xejn? Kieku jien kont ngħidilha sinjorina!
Ma kont tgħidilha xejn. Ħallitni ngħid.

L-atturi jidhru fuq it-television, iżda mingħajr in-nies li jkunu wara l-kameras, l-episodji ma jaslux f'darna. Ix-xogħol tad-direttur huwa xogħol li jikkordina prattikament il-xogħol finali. Ġifieri trid l-ewwel tagħmel blocking tal-atturi, ittihom il-mood tal-interpretation li hija importanti ħafna għaliex ħafna mill-atturi llum forsi ma jaqrawx l-iskript kollu jew inkella mhux għax ma jaqrawx, ikunu qrawh imma forsi jkunu nesew il-mood li jkun hemm dik ix-xena peress li jkollna schedulings differenti. Hemm ħafna schedules imkissrin għedulhom aħna, tifhimni ġifieri daqqa jmissek scene number 1 u mbagħad imissek scene number 10. Mela xem qabel scene number 10. Ma trid tihom dik il-mood li tkun qabel scene 10 pereżempju. Allora dik hija importanti ħafna ħafna ħafna li tagħmel ħafna homework qabel u tkun taf x'inhi x'inhi x-xena. Barra minn hekk imbagħad nieħdu ħsieb il-shots. Ngħidu rajt għandna bżonn tliet shots, erba' shots, ħames shots. Mela, din is-sensiela Zid xi ħaġa oħra li xed nikteb ukoll, allura għandi l-scripts, eh, ma meta jaslu l-scripts tal-kittiba l-oħra daw jitlu fil-kompjuter biex konu jistgħu jitqasmu x-xeni, jsir il-filming, Joħorġu schedules, eh, natu l-partituri lil kulħadd, jekk ikun hemm bżonn xi permessi għal xi filming f'locations oħra, ġibu permessi nsib il-locations, insomma, dak huwa ftit mill-ħafna xogħol li jkun hemm wara l-kwinti. Xogħol li f'simpatiċi huwa li nħosib il-filming, nifilmja essenzjela ta' simpatiċi, l-episodju kollha ġifieri waqt il-filming ta' simpatiċi nkun il-kamera persin fejn kun qed nifilmja kif ukoll imbagħad wara nħosib li nagħmel l-editing kollu ta' fejn tidħol essenzjela ta' simpatiċi. Mela jien responsabbli mir-recording, mis-sound recording ta' simpatiċi. Ehm, Xogħol tiegħi involvi normalment li nkun naf ix-xena u ieħor bej waqt ieħor x'tinvolvi biex eh, nkun naf minn se jitkellem biex nikkaverja il dak id-dialog li jkun ħejsir bil-mike ġifieri u nirrekordja nżomm il-livell tajjeb għal recording għal ġol kamera jew x'medium qed nużaw. Eh, bażikament nieħu dak li jgħidulu locking fit-tejp meta jkunu għaddejn in-numri nuhu il-shots, il-numbers ta' shots. Ġifieri minn xħin jgħid action sa xħin jgħid cut. Biex bażikament meta jiġi għall-editing isib iktar faċli u jien nimmarkaru dawk li huma tajbin peress li jkun hemm xi żbalji waqt il-filming u l-editor isib iktar faċli biex jeditja xieħu it-tajbin biss mit-tejp kollu biex ma jkollux ħafa taħwit.
Jiena nagħmel continuity, continuity, continuity